Ym mis Gorffennaf 1201, bu cyfarfod arwyddocaol iawn rhwng Tywysog Owenedd a chynrychiolwyr y Brenin John. Enw'r tywysog oedd Llywelyn ap Iorwerth, neu Llywelyn Fawr. Ni gytunodd y brenin i gydnabod Llywelyn fel Tywysog Gwynedd, a cafodd tylera heddwch rhwng y ddau ei harwyddo.
Dyma'r tro cyntaf erioed i gytundeb ysgrifenedig gael ei wneud rhwng tywysog Cymreig a choron Lloegr.
Sut felly y daeth Llywelyn ap Iorwerth i gael ei adnabod fel Llywelyn Fawr? Yn sicr, llwyddodd i ennill mwy o rym nag unrhyw dywysog arall ers cyfnod y Normaniaid, ac fel diplomydd roedd yn fawr ei barch yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Roedd o'n llawn haeddu'r teitl,

I lawer, Llywelyn oedd tywysog mwya' Cymru'r Oesoedd Canol. Roedd ei deyrnasiad yn gyfuniad o arweiniad milwrol, pwyll diplomataidd a'i awydd i foderneiddio ei dywysogaeth. O ganlyniad, cafodd Llywelyn flynyddoedd o oruchafiaeth yng Nghymru.
Ganwyd Llywelyn tua 1173 mewn castell yn Nolwyddelan yn ŵyr i Owain Gwynedd, Roedd o'n filwr hyderus a chododd gestyll sydd i'w gweld hyd heddiw. Roedd o'n wleidydd medrus hefyd. Llwyddodd i briodi merch brenin Lloegr a chael mab ganddi, ond roedd ganddo fab hŷn anghyfreithlon hefyd, ac mi wnaeth hynny gymhlethu pethau iddo maes o law.
Gwladweinydd mawr. Ella y gwladweinydd mwya' o'r holl dywysogion. Mae'n gwbl amlwg beth dygem yn golwg, sef i fod yn ben ar yr holl arglwyddi Cymreig, troi i gynheiriaid Cymreig yn ddylunwyr iddo fe, a troi e o fod yn arweinydd i fod yn bennaeth.
Ond cyn i Llywelyn ennill ei le fel tywysog, cafodd gyfnod hir o ymladd aelodau ei deulu ei hun, rhywbeth digon cyffredin yn hanes tywysogion Cymru. Bu'n ymladd yn erbyn ei berthnasau am dros ddegawd i benderfynu pwy oedd yn mynd i olynu ei daid, Owain Gwynedd, fel tywysog. Iorwerth Drwyndwn oedd tad Llywelyn, ond chafodd o am o'i gydnabod fel Tywysog.
Mae'r enw Drwyndwn yn awgrymu yy bod rhywbeth yn bod yno fe, hynny yw oedd rhaid i Dywysog fod yn berffeth, ond y'ch chi'n cael brodyr a chefndryd sydd yn ceisio hawlio'r Dywysogaeth, mae 'na gyfnod digon hesb yn hanes Gwynedd o ferwolaeth Owain Gwynedd hyd at dyrchafiad y Llywelyn Fawr.
Erbyn y flwyddyn 1200, roedd gwrthwynebwyr Llywelyn unai wedi marw neu wedi eu halltudio, ac roedd o wedi cadarnhau afael ar y Dywysogaeth yng Ngwynedd Uwch Conwy. Y flwyddyn wedyn, daeth Llywelyn i gytundeb ynglŷn â'i statws efo Brenin Lloegr, y Brenin John. Agorodd y cytundeb yma bennod newydd yn hanes Llywelyn. Trwy dderbyn rheolaeth John, roedd o'n ceisio diogelu ei safle a chreu amgylchiadau ffafriol ar gyfer ei uchelgais fawr. Bwriad Llywelyn oedd dod yn bennaeth ar holl dywysogion ac arglwyddi Cymru. Golygai hynny bob pwrpas mai fo fyddai tywysog Cymru.
Be oedd Llywelyn yn awyddus i gael oedd cytundeb ffurfiol â brenin Lloegr. oedd yn cydnabod eu statws yng Nghymru, nid fel Tywysog Cymru fel y cyfryw, ond fel pen arglwydd dros y Tywysogion ac arglwyddi Cymreig eraill. Amcan Llywelyn oedd cael yr holl dywysogion ac arglwyddi eraill i wneud gwrogaeth iddo fo. Wedyn, bydda Llywelyn yn ei gwrogaeth i frenin Lloegr ar ran yr holl dywysogion. Mewn geiriau eraill, byddai Llywelyn yn rhyw fath o dywysog Cymru. Trwy hyn, yn y tymor hir, byddai'n creu tywysogaeth Gymreig.
Roedd perthynas Llywelyn a'r brenin John yn allweddol er mwyn cyrraedd yr uchelgais yma. Ac am ddeng mlynedd fe elwodd Llywelyn yn fawr ar gefnogaeth y brenin. Er enghraifft, priododd hefo Siwan, merch anghyfreithlon John. Dyma arwydd clir o gefnogaeth y brenin, a ffleuan fawr yn het Llywelyn.
Mae'r berthynas rhwng Llywelyn a'r brenin John yn braidd yn anodd i'w deall. Roedd John yn frenin allai brofi'n ormesol iawn. Ond rywfodd na'i gilydd, roedd e'n ddigon call i sylweddoli yr angen i sefydlogi pethau yng Ngwynedd. A mae rhaid deall ei barodrwydd i roi ei ferch yn wraig i Llywelyn yn y cefndir hwnnw. Roedd e'n Ffordd arall o geisio sicrhau gafael ar Lywelyn roedd yn tynnu Llywelyn i mewn i'r cylch brenhinol i ryw raddau.
Ond buan iawn y penderfynodd John fod ei fab yng nghyfraith o Wynedd yn dechrau dod yn rhy bwerus. Ac yn wir, dyna farn llawer o'r tywysogion Cymreig eraill hefyd.
Mi ddaeth hynny i'r pen ym 1211. A mi ddaeth John y flwyddyn honno i Wynedd a, a byddin gref. Uh, mi fethodd y tro cynta, aeth yn ôl i swydd gair a dod â rhagor o filwyr i ymosod ar Wynedd.
Nath o losgi tre Bangor. Ac wrth gwrs roedd rhaid i Llewelyn dderbyn telerau caled iawn.
Mi welodd Llywelyn ddarostyngiad llwyr, a bu raid iddo anfon i wraig Siwan, merch y brenin, I ymhwedd ar ei thad, i estyn amodau heddwch i Lywelyn.
Roedd y telera'n llym. Mewn dogfen a'i sêl bersonol arni, cyhoeddodd Llywelyn ei fod wedi cael ei guro gan John. Cytunodd i roi tiroedd y berfeddwlad i'r brenin, ac i dalu teyrnged anferth o ddeg mil o wartheg a chant o geffylau. Ond roedd rhaid iddo roi mwy nag eiddo'n unig i'r brenin. Rhoddodd ei fab anghyfreithlon Gruffudd yn wystl i John.
Ond hwn oedd unig fab Llywelyn, ac roedd yn rhoi i unig anedig fab ar y pryd yn wystl yn llaw'r brenin, a Llywelyn yn gorfod cydnabod Petai, petai'n marw heb etifedd gan Siwan, y byddai'r deyrnas yn mynd yn llwyr i'r Brenin John. Roedd hwn yn fygythiad i holl ddyfodol Gwynedd i hun.
Ddeng mlynedd ar ôl i gytundeb cyntaf o John, felly, roedd Llywelyn wedi cymeryd cam mawr yn ei ôl, gan gael ei gyfyngu i Wynedd Uwch Conwy. Roedd dyfodol ei dywysogaeth yn y fantol. Ond yn y pen draw, fe elwodd Llywelyn fwy o gael y brenin yn elyn iddo. nag yn ffrind.
Yn ei stiwdio Mhen Arth, mae'r artist Ifor Davies wedi dechrau ar y gwaith o bortreadu Llywelyn Fawr.
Ar y gynfas, fawr hyn. Wy'n dod i Llywelyn ar gefn geffyl yn fach iawn fan hyn. Yn debyg iawn i'r sel o dage, ni'n ni, ni gyfarwydd â'r sel. A wy moyn peintio hwnna'n fan iawn ac yn gyda rhywfaint o fanylion. Canolbwyntio ar holl Bŵer sy gyda'r lliw oren goch hyn.
Ar ol curo Llywelyn mor ddi-draffarth yn haf 1211, aeth y Brenin John ati i godi sawl castell er mwyn dangos yn glir ei fod am dynhau ei afal ar Gymru. Cododd ac atgyfnerthodd gestyll fel rhuddlan, symbolau clir o'i fwriad. Wedi gweld y cestyll cadarn yma'n cael eu codi ar eu tiroedd, dechreuodd nifer o'r tywysogion a'r arglwyddi oedd wedi cefnogi John yn erbyn Llywelyn ail-ystyried, a phenderfynu bod Llywelyn yn llai o fygythiad bellach iddyn nhw na John. O ganlyniad, cododd gwrthryfel mawr yng Nghymru dan arweiniad Llywelyn, a llwyddodd i ennill tiroedd y berfeddwlad yn ôl.
Roedd Llywelyn erbyn 1212 yn barod i wneud cynnig arall, ac hefyd, tua'r un amser, roedd o wedi wneud rhyw fath o gytundeb â brenin Ffrainc. Philip yr Ail, neu Philip Augustus. Ac roedd gin John broblemau yn Lloegr hefyd, achos gath ei rybuddio gan Siwan bod yna gynllwyn gan farwniaid Lloegr, naill ai ladd John yn ystod yr ymgyrch yng Nghymru, neu i adael iddo fo gael ei gipio gan y Cymry.
Mi welodd Llywelyn ei gyfle yn sgil gwrthryfel y Barwniaid, ac ymunodd hefo nhw yn 1215 a gorfodi'r brenin i gyhoeddi'r Siarter Fawr, y Magna Carta. Roedd y Siarter yn cynnwys cytundeb i roi tiroedd y Cymry yn ôl iddyn nhw, ac yn diddymu'r telera gafodd ei gosod ar Llywelyn ar ôl y gyrfa gafodd o bedair blynedd ynghynt. Ychydig fisoedd ar ôl arwyddo'r Magna Carta, arweiniodd y Tywysog ymgyrch fawr i'r de-orllewin, a chipio canolfannau brenhinol Aberteifi a Chaerfyrddin. Mewn cynulliad mawr yn Aberdyfi, mae'n bur debyg fod pob tywysog Cymreig wedi penlinio a thyngu llw o ffyddlondeb i'w harglwydd newydd. Yn y bôn, mi wnaeth pob tywysog gyfamod unigol, personol hefo Llywelyn, a'i gydnabod yn ben arnyn nhw.
Nawr be sy gyda ni fan hyn yw dim llai na'r llunio am y tro cyntaf erioed gyfansoddiad gwleidyddol cenedlaethol Gymreig. Mae'n golygu na bod na fframwaith gyfansoddiadol gyda ni'n dod i fodolaeth, oherwydd beth sydd gyda ni drwy gydol y ganrif nawr yw dadl rhwng brenin Lloegr a thywysog Gwynedd neu dywysog Cymru am deyrngarwch ac yn arbennig gwrogaeth Tywysogion Cymru. Felly, nid ymladd mewn rhyw fath o wrthryfel barhaus sydd gyda ni bellach, ond milwriaeth, weithredu milwrol yn rhan o, o broses gwleidyddol penodol a hwnnw'n genedlaethol i natur.
Yn yr un flwyddyn â'r cyfarfod yn Aberdyfi yn 1216, daeth Harri'r Trydydd i'r Orsedd, yn blentyn naw mlwydd oed, ar farwolaeth ei dad, John. Ni greodd hynny ansefydlogrwydd mawr yn Lloegr. Erbyn i John farw ac wrth i deyrnas Lloegr gael ei rhwygo gan ryfel cartref, roedd Llywelyn wedi hen atgyfodi'r grym yr oedd o wedi i'w golli pan gafodd o'i guro gan John bum mlynedd ynghynt. Roedd o gam yn nes at wireddu uchelgais o fod yn dywysog Cymru. O ddechrau'r drydydd ganrif ar ddeg ymlaen, daeth hi'n amlwg mai Llywelyn oedd y tywysog mwyaf nerthol yng Nghymru. Llwyddodd i gynnal ei rym am weddill ei oes. Sylfaen ei bŵer oedd ei reolaeth dros Wynedd, lle roedd ganddo gyfres o lysoedd a maer drefi, sef tref wrth ymyl y llys lle roedd gweithwyr a chynheiliad y tywysog yn byw. Un o'r llysoedd oedd Llys Rhosyr, yma ym Môn.
Mae'r llys ar gyrion pentra Niwbwrch ar arfordir gorllewinol Ynys Môn, mewn cae o'r enw Cae Llys.
Mae yna llys yn bob un cwmwd bron a mae'r cwmwd ydy'r hen ardal gweinyddol yr Teyrnas Gwynedd. A'r syniad ydy, wrth gwrs, yn y canol oesoedd, newedig yn Gwynedd lle oedd yna prin defnyddio arian yn yr economi yn y cychwyn, oedden nhw'n symud o un canolfan i'r llall ac yn bita'r ffordd o amgylch y teyrnas. Yn aml iawn, maen nhw'n galw'r tir gyferbyn â'r llys yn tir bwrdd oherwydd bod o'n creu bwyd i'r bwrdd y tywysogion. Wedyn mae'r tystiolaeth yn dangos y tywysogion yn symud o un llys i'r llall. Meddyliwch amdan y neuadd, faint o bywyd oedd yn y neuadd pan oedd y tywysog yn aros yn yr ardal, um, barddoniaeth, uh, gwledda ac yn y blaen. Mae'r neaddau yma'n rhannau holl pwysig o'r llys yn y canol oesoedd.
Rai blynyddoedd yn ôl, cafodd Rhosir ei gloddio gan Neil Johnston a thîm o archeolegwyr. Hon oedd canolfan weinyddol Cwmwd Menai, a dyma'r unig lys Cymreig o'i fath i gael ei gloddio. Mae'r olion yn dangos union gynllun y llys.
Pan ddothon ni yma i gloddio am y tro gynta, symud y tywod i gyd, dothon ni hyd i olion llys cyfa o dan y tywod yma. A da ni ar hyn o bryd yn canol un o'r adeiladau. Uh, yr neuadd ydy hwn, da chi'n gallu gweld y lle tân wrth yn ochr ni fama. Mae gennym ni wal o amgylch y safle hefyd, mae gennym ni olion lle oedden nhw'n paratoi bwyd. Ond mlaen ni fan yma, mae gennym ni adeilad arall sef solar neu'r chamber block. Ond pan da chi ddim yn y wal o'n hamgylch ni, nid Nid castell fyddo fo, ma' 'na yy llys ydi hwn. Ia ma' 'na wahaniath wrth gwrs, ma' castell 'di lleoli mewn safle strategol i amddiffyn y teyrnas. Ma' llysoedd yn gweithio yn ffor ma' nw'n gw- gweithredu yr teyrnas ma' 'na chwech llys yn Ynys Môn ma' hwn yn un ohonyn n'w a ma'r yym system yn dra wahanol ma' gynnoch chi teogion yn byw yn y pentre gyfagos yn gweithio ar tir y tywysog yn paratoi bwyd ar y, be' ma' nw'n galw, tir bwrdd i'r llys. Felly pe- petai 'na ymosodiad fysa n'w ddim wedi ceisio amddiffyn y safle yma felly? Na, dydi'r safle ddim un yn un 'sa chi'n gallu'n amddiffyn deud y gwir, a'r traddodiad ydi yn Sir Fôn ydi bod nhw'n ffoi drost y dŵr i Eryri y munud ma' rywun yn ymosod.
Dyma ble cyhoeddodd Llywelyn siarter ar gyfer mynachlog Awstinaidd yn y Seiriol. Mae ei nawdd i fynachlogydd Awstinaidd, y brodyr Llwydion, sef y Ffransisiaid, a sawl tŷ Sistersaidd, yn dangos fod Llywelyn, fel yr Arglwydd Rhys o'i flaen, yn barod iawn i ddilyn ffasiynau crefyddol yr Oesoedd Canol.
Oedd crefydd at ei gilydd yn allweddol yn ganolog i fywyd yn yr Oesoedd Canol. Ac oes nawdd yn elfen o hynny? Bydde y tywysogion, fel noddwyr eraill ar draws Ewrop i gyd, yn noddi mynachlogydd um, er mwyn, um, yn y lle cyntaf, um, edrych ar ôl i eneidyn nhw. Um, trwy roi roddion i fynachlogydd, sef um, arian, tiroedd, eiddo ac yn y blaen. Bydde um, y tywysogion yn, yn disgwyl gweddiau y, y gymuned crefyddol um, fel rhyw fath o dal yn ôl. A bydd y gweddi y, y cymuned crefyddol, wrth gwrs, yn helpu ym enaid y tywysogion wedi marwolaeth, sef byddwn hynny'n lleihau um, cyfnod yr enaid yn y pur dan. Dyma syniad tu ôl, y syniad sylfaenol tu ôl noddi um, sefydliadau crefyddol yn oes o canol.
Ond os oedd Llywelyn yn dyrchafu ei lygad tuag at Dduw, roedd o hefyd yn rhoi blaenoriaeth uchel i'r hyn oedd wrth ei draed, amddiffyn ei dywysogaeth. Rhwng tua 1220 a 1230, cododd gestyll cerrig ar raddfa llawer mwy na'r un tywysog Cymreig o'i flaen. Er mai yma yng Nghastell Dolwydd Elan y dywedir i Lywelyn gael ei eni, Cafodd yr olion welir heddiw eu codi rhywbryd pan oedd Llywelyn yn ei dri degau.
Mae Medd Cestyll yn bwysig am amryw o resymau. Un o'r rhesymau oedd rheswm milwrol wrth gwrs, gadw garsiwn i warchod ag ati. Ond roedd ella bod yna reswm pwysicach hefyd. Roedd codi castell yn ddatganiad yno fo'i hun, yn ddatganiad o awdurdod. Mi ddigwyddodd hyn yn pan adeiladwyd Castell y Bere ym Meirionnydd, ac yn, yn cadarnhau awdurdod Llywelyn Fawr yno.
Cestyll Tywysogion Gwynedd yn, yn wahanol iawn i Cestyll Tywysogion Saesneg. Mae haneswyr ac archeolegwyr Saesneg wedi edrych ar y cestyll Cymraeg a wedi dweud bod nhw ddim mor dawnus, bod nhw ddim mor... wedi cynllunio yn amddiffynnol yr un mor dda, ond mae hynna'n methu'r pwynt. Mae dylanwad y llys yn dylanwadu ar siâp y castell. Pan da ni'n mynd i edrych ar rhywle fel Castell y Bere, pethau sy'n neud y castell yn castell ydy'r tyrau uchel. Tasach chi'n cymryd y tyrau uchel allan, fysa jyst yn edrych fel llys, fel welwch chi'n llys fasur. Y pethau bach sy'n neud Cestyll Gwynedd yn unigryw, um, er enghraifft, yn Castell y Bere, be welwn ni ydy y cerlunwaith gwych ar um, y capel ac ar um, y stafelloedd preifat lle weld na biorweth. Os awn ni i rywle fel Cricieth, welwn ni dylanwad perthynas Llywelyn Fawr efo Ranulf Iarll Caer. Mae Ranulf 'di bod ar goesga, 'di dod nôl a 'di dod o ryw giât Porthdin newydd sbon. Os 'dan ni'n edrych ar rwbath fel Dopadan, Da ni'n gwybod fod y tŵr crwn yn ystafelloedd preifat i Llywelyn Fawr, wedi um, sefydlu ar siâp tŵr Wakefield yn Tŵr Llundan, rhywbeth soffistigedig iawn, ystafelloedd preifat Harri'r Trydydd.
Fel yr Arglwydd Rhys, roedd Llywelyn bob amser yn fodlon ceisio dysgu gwersi gan ei gymdogion ar y gororau ac yn Lloegr, er mwyn ceisio moderneiddio ei dywysogaeth ar linellau Seisnig ac Ewropeaidd. Ond prif uchelgais Llywelyn oedd sicrhau mai Gwynedd oedd yn teyrnasu dros weddill y Gymru Gymreig.
Un o ganlyniadau'r uchelgais yma oedd fod Llywelyn wedi dechrau creu strwythurau gwladwriaeth annibynnol. Er enghraifft, roedd Gwynedd yn cael ei gweinyddu'n ganolog, ac roedd Llywelyn yn defnyddio sêl fawr a sêl bersonol ar ddogfennau. Felly erbyn i Harri'r Trydydd, yn naw mlwydd oed, olynu ei dad John, roedd Llywelyn yn arweinydd pwerus, wedi ennill grym drwy ei ymgyrchoedd milwrol. Fel Harri, roedd Llywelyn hefyd wedi dechrau ei yrfa filwrol pan yn fachgen ifanc.
Yn ôl y Brifarddel Llywarch ap Llywelyn, ac yn ôl Gerallt Gymro hefyd, oedd e'n arwain byddinoedd pan oedd e'n ddeuddeg mlwydd oed. A mae'n rhyfedd i feddwl am blentyn, on'd yw e, mewn arfe. Mae'n wir debyg mai Ymladd go iawn oedd Llywelyn ap Iorwerth ar y pryd, ac yn ifanc o'i oedran, oherwydd pedair ar ddeg oedd yr oedran arferol. Bydden i'n meddwl bod e'n rhywbeth eithriadol ar y pryd. Oedd yn rhywbeth oedd yn werth ei gynnwys mewn cerdd, oedd yn rhywbeth oedd yn werth ei gynnwys mewn llyfr yn disgrifio'r os.
Mae'n amlwg fod Llywelyn wedi elwa ar ei brofiad milwrol cynnar. ac roedd llawer am ei weld yn troi y reolaeth filwrol yn dywysogaeth Gymreig. Ond os oedd am gadw ei statws, roedd rhaid iddo gael sêl bendith Coron Lloegr.
Cafodd Llywelyn ddim mor hynod ên i geisio. sef cael brenin Lloegr i gydnabod y sefyllfa roedd Tywysogion Cymru wedi creu ar y cyd â'i gilydd. Mi gydnabyddodd y, y brenin bod Llywelyn yn ŵr nerthol yng Nghymru, ond mi fynnodd y brenin bod arglwyddi Cymru yn dal i wneud i gwrogaeth yn uniongyrchol i frenin Lloegr. Felly roedd Llywelyn wedi methu â chael yr ymrwymiad hwn i'r cyfansoddiad newydd yng Nghymru.
Roedd Llywelyn yn benderfynol o gadarnhau mai fo oedd arweinydd y Tywysogion ac Arglwyddi Cymreig eraill. Arwydd clir o hyn oedd ei benderfyniad i newid ei deitl swyddogol. Ar ddechrau yrfa, roedd yn cael ei adnabod fel Tywysog Gogledd Cymru yn ei lythyrau a'i siarteri. Yn ddiweddarach, mabwysiadodd y teitl mwy mawreddog, Tywysog Aberffraw ac Arglwydd Eryri.
Roedd arwyddocâd symbolaidd amlwg i'r newid. Roedd mytholeg gwleidyddol Cymru yn mynnu fod Aberffraw, prif lys Gwynedd, yn rheoli tywysogion eraill Cymru. Yn ôl y llyfrau cyfraith gafodd ei sgwennu yng Ngwynedd yn oes Llywelyn, roedd rhaid i frenhinoedd eraill Cymru roi aur i frenin Aberffraw a brenin Aberffraw ac ef yn unig yn talu mewn aur i frenin Llundain. Neges y teitl newydd felly oedd bod Llywelyn yn dywysog Cymru, ac mai ef oedd yn cynrychioli'r holl dywysogion Cymreig eraill ger bron brenin Lloegr. Yn ei gerdd o foliant i Lywelyn, dywedodd Dafydd Benfras fod Duw ei hun yn amddiffyn y tywysog. Dyn yn fyw, ni faidd ei dreisiau. Duw fry am frenin a berthraw. Roedd mabwysiadu'r teitl yma, Tywysog y Berthraw, felly yn golygu bod Llywelyn yn herio'r brenin ac yn mynnu iddo'i hun yng Nghymru y safle oedd yn nod ganddo. Nawr, mae, Llyw, mae Llywelyn yn mynd yn, yn ei flaen gyda'r proses yma o, o, o, o mosod, ond y cyfan roedd y, y brenin yn barod i ildio oedd cad oediad. A mae yna wahaniaeth y byd rhwng oedi rhyfel a sicrhau heddwch llawn, ac mi aeth Llywelyn i'w fedd heb sicrhau y cytundeb hanfodol hwnnw.
Pe byddai Llywelyn wedi cael cytundeb heddwch llawn, yna mae'n bosib y byddaf o wedi cael ei gydnabod fel Tywysog Cymru. Ond doedd y brenin ddim yn fodlon symud o un egwyddor bwysig. Mai goron Lloegr a nid tywysog Gwynedd roedd y tywysogion Cymreig yn talu gwrogaeth. Felly er fod Harri wedi derbyn teitl newydd Llywelyn, doedd o ddim am dderbyn ei ystyr symbolaidd. Ym mis Mai 1230, casglodd torf o bron i fil o bobl ynghyd yng Nghrogen ger y Bala. Roedden nhw wedi teithio yma i wylio crogi William de Breaux, arglwydd Brycheiniog a Buallt. Roedd o wedi cael ei ddedfrydu farwolaeth ar ôl i Llywelyn ddarganfod William yn y gwely hefo'i wraig Siwan.
Gwilym Brewis ydy'r enw sy'n cael ei ddefnyddio gan Saunders Lewis yn ei ddrama Siwan, sef fersiwn Gymraeg o'r William de Breaux Normanaidd. Roedd William a Siwan wedi dod i adnabod ei gilydd Ar ôl i'r Arglwydd ifanc gael ei ddal a'i garcharu gan Llywelyn ar ôl brwydr yn ardal Ceri ger y Dre Newydd ddwy flynedd ynghynt. Ond yn sgil y garwriaeth rhwng William a Siwan, roedd Llywelyn yn credu nad oedd ganddo unrhyw ddewis ond i ddedfrydu de Briouse i farwolaeth, a charcharu Siwan. Er fod cynlluniau ar y gweill i Isabella, merch William de Briouse, briodi Dafydd, mab Llywelyn, Roedd y sarhad a'r brâd yn fwy nag y gellid ei ddioddef. Mae'n arwyddocaol nad oedd Harri'r Trydydd wedi ymyrryd yn y saga yma o gwbl, er fod de Breaux yn un o'i arglwyddi, sy'n awgrymu ei fod yn credu fod gan Llywelyn hawl i weithredu fel y gwnaeth. Ond roedd gan Harri ei hun resymau gwleidyddol da dros gael gwared ar William de Breaux hefyd. Roedd yn fodloni gelynion teulu Breaux yn ne Cymru i roi o gynghreiried Llywelyn. Hefyd, roedd yn sicrhau bod etifeddiaeth y brios yn cael ei rhannu rhwng i ferched, un ohonyn nhw wrth gwrs yn uh, mynd i briodi mab Llywelyn, a felly roedd uh, tiriogaeth biellt, er enghraifft, yn mynd i ddod i uh, ddwylo llinach Gwynedd, felly mae'n hawdd deall hynny.
Priodas wleidyddol oedd y runiad rhwng Llywelyn a Siwan. Yn ndrama Saunders Lewis, mae'r gwahaniaeth rhwng perthynas Llywelyn a Siwan a William de Breaux a Siwan yn cael ei bwysleisio. Fe wyddys mod i'n daddoli.
Sut mae Saunders Lewis yn portreadu'r berthynas tair chongol 'ma rhwng Llywelyn, Siwan a Gwilym Brewis? Yn y ffordd bydde rhywun yn dychmygu, a dweud y gwir, ynde fe, mae gen ti ddyn ifanc deniadol bywiog, mae gen ti hen ddyn dros 50 yn wleidydd canol oed, fel mae'n disgrifio ei hunan, a menyw hardd deniadol ar fin troi i ganol oed ei hunan yn y canol. Ac Mae'r tri cymeriad, mae modd, yn i gyd yn ymateb i'r elfennau o unigedd neu gwacter sydd i Saunders Lewis yng nghanol bod dyn heb dduw. Caewch chi geg o filwyr! Yn rhywbeth mae'r tri cymeriad yn i ffyrdd gwahanol yn brwydro yn erbyn. Gwilym trwy roi pob peth ar siawns ar hap ar gariad ag Llywelyn, wrth gwrs, drwy greu um, deyrnas, gwlad, a Siwan yn trio rhywsut neu gilydd uh, ffeindio ei ffordd rhwng y ddau.
Cymerwch hithau, a'i chloi llofft y tŵr.
Os oedd yr helyntion priodasol yma'n brawf pellach o awdurdod Llywelyn, Maen nhw hefyd yn dangos cymaint oedd y briodas efo Siwan yn ei olygu iddo. Erbyn Mai 1230, roedd y ddau wedi bod yn briod ers pum mlynedd ar hugain. Wrth wraidd pwysigrwydd Siwan oedd ei thras. Fel merch y Brenin John, roedd Llywelyn wedi priodi mewn i un o brif deuluoedd brenhinol Ewrop. Mae'n Lot haws dangos bod 'na gymhellion gwleidyddol nag unrhyw elfen bersonol, ond mae hynny yn aml yn wir yn yr Oesoedd Canol. Dwi ddim yn golygu nad oedd 'na uh, elfen bersonol, ond mae'n bosib bod hynny wedi datblygu gydag amser yn hytrach na bod yna o'r uh, lle cyntaf. Felly, does dim tystiolaeth i ddweud pine uh, cariad oedd y peth pwysica. Uh, Dwi'n meddwl yn anna dim taw uh, ceisio mantes wleidyddol o'i Llywelyn, Beth sy'n ddiddorol yw'r ffaith bod Siwan, er i bod wedi charcharu am ryw flwyddyn, wedi uh, dod yn ôl i'r llys a wedi hadfer uh, i'w safle blaenorol, ac rwy'n credu bod Llewelyn wedi buddsoddi llawer yn ei berthynas â Siwan.
I gadarnhau pa mor bwysig oedd Siwan, Cyhoeddodd Llywelyn gyfraith yn gwahardd unrhyw fab anghyfreithlon rhag olynu ei dad. A'r rheswm am hynny oedd ceisio sicrhau mai olynydd fyddai Dafydd, ei fab hefo Siwan, ac nid Gruffudd, ei fab hŷn ond anghyfreithlon. Cafodd y ddeddf ei chadarnhau gan y Pab a'r Goron, a threfnwyd bod genedigaeth anghyfreithlon Siwan ei hun yn cael ei chyfreithloni gan y Pab.
Mae'n amlwg fod Llywelyn yn bragmatydd. Roedd o'n gwbl barod i fanteisio ar gyfraith yr eglwys a chyfraith Lloegr er mwyn sefydlu Dafydd yn olynydd iddo. Roedd hyn yn arwydd hefyd ei fod yn barod i edrych tu hwnt i Wynedd a Chymru er mwyn cryfhau linach a chreu tywysogaeth Gymreig. Yn sicr, cafodd ei ddylanwadu gan y byd eingl Ffrengig. Credir mai Ffrangeg oedd mamiaith Siwan er ei bod mae'n bur debyg wedi dysgu Cymraeg. Er nad oes prawf pendant ar gael, mae posibilrwydd mai Ffrangeg oedd iaith Llys Llywelyn, fel Llys y Brenin yn Llundain. Ac mae rhai o reolau neu ddulliau'r llys yn y cyfnod yma yn adlewyrchu statws Siwan o fewn y sefydliad hwnnw.
Mewn un llyfr cyfraith o'r enw Llyfr Iorwerth mae 'na dipyn mwy o sylw yn cael ei roi i'r frenhines. Ac ella mai dan ddylanwad ti ŵan mae hyn, gan ei fod o'n lyfr cyfraith o Wynedd ac o gyfnod uchafiaeth Llywelyn Fawr. Yn y llyfrau cyfraith eraill mae hi'n cael pedwar swyddog i weini arni hi. Ond yng yn Llyfr Iorwerth mae'r rhif yma wedi cael ei ddyblu i wyth. Yn ychwanegol mae hi'n cael canhwyllydd, Drysor ystafell, porthor ystafell a phen gwastrawd.
Mae'n bosib bod rhai o'r geiriau benthyg o'r Ffrangeg sydd wedi dod mewn i'r llyfrau cyfraith er enghraifft a gyfansoddwyd y pryd hynny um, yn ddyledus iddi hi a'i, a'i gosgordd. Ac hefyd roedd rhai o'r Cymru mwy traddodiadol i bryd Braidd yn ddrwg dybus ohoni o bosib, ac mae yna, mae yna rai sy'n dadle bod nhw braidd yn anfodlon ar rôl flaenllaw Siwan, sydd wrth gwrs yn ei dro yn awgrymu bod hi'n reit uh, ddylanwadol.
Mi oedd hi yn cymryd rhan fel diplomydd ac yn ymgynghorydd i'w gŵr. Wedyn ella bod hyn yn adwaith i'w rôl actif i yn llys i gŵr gan y gwir cyfraith. Ella nad oedden nhw'n licio hyn gan i bod i'n Saesnes a'i bod ti wedi cael perthynas efo Gwilym Brewis.
Eto, er mor bwysig oedd safle Siwan fel mam Dafydd yr etifedd, nid tegan mewn gêm rhwng teuluoedd brenhinol oedd hi. Yn hytrach, dyma wraig oedd yn gweithredu ar y llwyfan cyhoeddus, fel cynghorydd a diplomydd. Ac mae'n deg dweud fod Llywelyn yn dibynnu ar Siwan yn wleidyddol yn ogystal ag yn emosiynol.
Mae'n ddiddorol iawn, ar ddiwedd y teyrnasiad, mae Siwan yn cael ei galw wrth deitl newydd, sef Arglwyddes Cymru. Nawr, doedd Llywelyn Erioed wedi alw hunan yn dywysog neu'n arglwydd Cymru, roedd yn defnyddio rhyw deitl mawreddog, sôn amdano ei hun fel Tywysog y Berffro a, ac Arglwydd Eryri. Ond mae'n ddiddorol bod ei wraig, serch hynny, wedi cael ei galw yn Arglwyddes Cymru yn y blynyddoedd ola' ar ôl iddi gael ei rhyddhau, tra o'r blaen, cyn hynny, Dim ond Arglwyddes Gogledd Cymru yw hi yn y dogfennau. Felly mae'n cael ei defnyddio mewn ffordd i ddyrchafu statws Llywelyn, dwi'n meddwl, a mae yna ryw eironi yn fan hyn, taw merch brenin Lloegr sy'n mynegi dyheadau gwleidyddol Llywelyn ore erbyn diwedd y deyrnasiad.
er iddi gael ei charcharu gan ei gŵr am ei brad gyda Gwilym Brewis. Yn ystod ei blynyddoedd olaf, aeth Siwan ati i ail-afael yn ei dyletswydda fel diplomydd ar ran Llywelyn. A phan fuodd iddi farw yn Aber Gwyngregyn, un o brif lysoedd Llywelyn, trefnodd ei bod yn cael ei chladdu yr ochr draw i Afon Menai, yn Llanfaes.
Mae'n arwydd o cael, dwi'n meddwl, bod Llywelyn wedi penderfynu ar ôl i Siwan farw i bod i'n mynd i gael ei chladdu ar Ynys Môn yn Llanfaes, y mynwent uh, tir brodyr llwydion y Ffrancisgaid. oedd e wedi i sefydlu er cof amdani hi. A dwi'n meddwl bod y weithred honno yn dangos bod uh, Llywelyn uh, wedi uh, caru Siwan a, a wedi i pharchu hi um, hyd y diwedd. Ac mae hynny'n rhyw fath o ddyweddglo uh, addas, dwi'n meddwl, i'r uh, berthynas, berthynas hirhoedlog uh, rhwng uh, Llywelyn a'i wraig.
Roedd Siwan yn gymeriad cymhleth. Yn ifanc iawn pan briododd i Llywelyn, yn cael perthynas y tu allan i'w phriodas ond yn cael maddeuant, ac erbyn diwedd ei hoes, yn gynghorydd amhrisiadwy i'w gŵr. Ond yn bwysicach na dim efallai, hi oedd mam Dafydd, y mab y dewisodd Llywelyn i'w olynu.

Ei fab hefo Siwan fyddai'n ei olynu, a dyna ddigwyddodd. Ond chafodd Dafydd ddim bod yn dywysog yn hir iawn, rhyw chwe mlynedd yn unig. Er iddo gael ei gydnabod gan y brenin fel olynydd Llywelyn, roedd yn rhaid iddo wynebu sawl her cyn dod yn agos at ail-greu awdurdod eang ei dad.
Yn hydref 1238, cafodd cynulliad mawr ei gynnal ym mynachlog Ystrad Fflur. Yno, aeth y tywysogion ac arglwyddi Cymreig eraill ar ei gliniau i dyngu llw o ffyddlondeb i Dafydd. Roedd hon yn ymgais fwriadol gan Llywelyn i hybu achos Dafydd ar draul ei hanner brawd hŷn, Gruffudd.
Mae'n bur debyg mai ymddeoliad Llywelyn oedd yr achlysur. Ac ella ar wisgo Dafydd fel y tywysog newydd.
Mae archeolegwyr o Brifysgol Llambed wedi darganfod porth mewnol o Batystrad Fflur, rhyw ddau gan llath o'r bwa enwog sydd i'w weld o hyd ar y safle. Drwy'r porth hwn y byddai'r holl dywysogion wedi cyrraedd cyn rhoi teyrnged i Dafydd.
Be welwn ni'n fan hyn ydy porth mewnol y Batsi Ystrad Fflur. Dwi'n eistedd ar um, llinell o wal y porth mewnol a mae'r ffordd yr ochr yma, mae yna gobls yn y pen draw. Um, Fysa'n braf meddwl bod uh, Llywelyn Fawr wedi dod â Dafydd ei fab o yma i Abaty Ystrad Fflur i ddangos i'r tywysogion eraill pwy fysa y tywysog nesaf yng Nghymru ar ei ôl o, a da ni'n gwybod dyma lle ddoth o, a fod wedi cerdded trwy, neu wedi dod ar geffyl trwy'r gât yn fan hyn i ddangos i'r tywysogion pwy oedd y dyn pwerus nesaf yn yr ardal yma.
Ond mae, y munud mae'r brenin wedi clywed am hyn, mae wedi sgwennu at bob un arglwydd Cymreig a wedi dweud wrtho fo i beidio wneud gwrogaeth. Fysa hyn yn creu cynsail peryglus o safbwynt y brenin.
Er fod y brenin Harri yn gwrthwynebu statws Dafydd, mi anwybyddodd Dafydd hynny a cheisio gwanhau ei frawd Gruffudd ymhellach. Ond roedd Gruffudd yn dal i fod yn fygythiad. Pan fu farw Llywelyn yn 1240, gweithredodd Dafydd yn gyflym i sicrhau mai ef oedd yr olynydd. Cyn pen pump wythnos, roedd Dafydd wedi ymddangos ger bron Brenin Lloegr yng Nghaerloyw. A mae rhaid gofyn, beth oedd y bris? Gobaith Dafydd, mae'n siŵr, oedd y byddai'n cael ei gydnabod. Fel olynydd Llywelyn yn Ioruchafiaeth Lydan. Ond nid felly y bu.
Gan fod y gefnogaeth i Gruffydd a'r gynnydd yng Ngwynedd, roedd o'n parhau i fod yn fygythiad i Dafydd. Yn ei wendid, bu'n rhaid i Dafydd gytuno efo'r brenin mai yng Ngwynedd yn unig y byddai'n olynu ei dad. Yn ddiweddarach, carcharodd Dafydd ei frawd yng Nghastell Cricieth. Heriodd y brenin a lansiodd Harri ymgyrch fawr yn ei erbyn. Ond nid Saeson yn unig oedd yn rhengoedd y brenin. Cafodd Harri gefnogaeth nifer o'r tywysogion Cymreig eraill oedd yn ofni uchelgais Dafydd. Roedden nhw hefyd yn cydymdeimlo hefo sefyllfa Gruffydd, ac yn teimlo mai ef oedd y gwir etifedd.
Ac roedd Gruffydd, wrth gwrs, yn wr sur erbyn hynny, oherwydd, nad oedd o wedi cael yr olyniaeth hynny yw, ar un ystyr, fod i Gordon Brown, y, yr Oesoedd Canol, y, y gŵr oedd wrth gwrs yn dragwyddol wrthodedig fel arweinydd.
Mewn cyfarfod mawr ar lannau Afon Elwy ger Llanelwy, mewn lle o'r enw Gwern Eigron, Cafodd Dafydd ei orfodi i ildio unwaith yn rhagor i'r brenin.
Mae'n gofod gwrando eto a rhoi sêl wrth ddogfen sy'n dweud eto mai eiddo'r brenin yw gwrogaeth arglwyddi Cymru. Ac mae'n gofod trosglwyddo Gruffydd i ofal y brenin.
Cafodd Gruffydd ei symud o Griciath a'i garcharu yn Nhŵr Llundain. Roedd Harry'n gwybod yn dda na fyddai Dafydd byth yn meiddio cicio yn erbyn y tresi. Wedi'r cyfan, gallai'r brenin ryddhau Gruffydd unrhyw bryd i roi rhwydd hynt i hwnnw gael hawlio grym yng Ngwynedd. Ond er y bygythiad yma, Doedd Dafydd ddim yn hollol ufudd chwaith. Gwrthododd deithio i Lundain pan gafodd orchymyn i fynd yno i ateb cyhuddiadau ei fod wedi torri heddwch y brenin. Dywedodd ei fod yn dioddef o salwch oedd wedi peri iddo golli gwallt ei ben, ewinedd ei fysedd a bodiau draed. Yn ystod y cyfnod yma roedd dadlau mysg y beirdd ynglŷn â phwy oedd yr olynydd teilwng, Gruffudd neu Dafydd, ac mae traddodiad wedi codi mai dychan y beirdd fu'n gyfrifol am salwch Dafydd. Yr oedd yna gred gyffredin fod dychan yn gallu niweidio pobl, a'i fod o hyd yn oed yn gallu lladd pobl. A mae hi'n gwbl ddichonadwy yng nghyd-destun gwleidyddol dechrau'r 40au, y rhwygiadau Dwfn oedd yng Ngwynedd rhwng Dafydd ar y naill llaw a rhai o wŷr rhyddion amlycaf y deyrnas, rhai o gefnogwyr Gruffydd ar y llaw arall. Mae hi'n gwbl ddichonadwy y byddai'r beirdd wedi defnyddio yr opsiwn niwclear barddol yma. Os oedd y beirdd wedi ei fychanu o, Wel, mi fydda'r salwch yna mewn gwirionedd wedi rhoi rhyw fath o gadarnhad iddyn nhw fod uh, y dychan uh, wedi effeithio arno. Heddiw, mae'n bur debyg y byddai cyflwr Dafydd yn cael ei briodoli i stres neu straen. Efallai fod y cyfuniad o olynu ei dad, ymladd efo'i frawd a chael ei ddychanu gan y beirdd wedi bod yn ormod iddo. Beth bynnag am hynny, Newidiodd y sefyllfa'n llwyr ar ddydd Gŵyl Dewi 1244, pan ddisgynnodd Gruffydd i'w farwolaeth wrth geisio dianc o dŵr Llundain ar raff o ddillad gwely wedi clymu'n ei gilydd. Bellach, roedd gafael y brenin dros Dafydd wedi cael ei ddiddymu.
Roedd Dafydd yn ŵr annibynnol iawn ei farn, a phenderfynodd fynd gam ymhellach na'i dad a mabwysiadu teitl newydd, sef dim llai na Thywysog Cymru. Doedd neb wedi defnyddio'r teitl yma ers dyddiau Owain Gwynedd 70 o flynyddoedd ynghynt, dim hyd yn oed ei dad. Ond chafodd Dafydd mo'r cyfle i fwynhau ei deitl newydd yn hir iawn. Yn fuan wedyn, roedd Dafydd wedi marw, o'i salwch o bosib, yn ddyn ifanc tua deg ar hugain oed ac yn ddi-blant. Cafodd ei gladdu gyda'i dad yn Abaty Aberconwy, lle saif Eglwys Conwy heddiw. Gan nad oedd ganddo etifedd, Mae'n aronig mai mab i'r Gruffudd gafodd ei wrthod fyddai'n etifeddu teitl Tywysog Cymru, sef Llywelyn ap Gruffudd, y lliw olaf. Ar ôl ei farwolaeth, fe aeth y bardd Dafydd Benfras ati i lunio marnad urddasol a dwys iddo, ac mae'r farnad honno, falle, yn dangos i ni pethau mor gyfnewidiol, oedd teyrngarwch yn yr Oesoedd Canol. Mae hi'n ymddangos ychydig o flynyddoedd yn gynharach, rhyw bedair i bum mlynedd cyn iddo ganu'r farnad, fod Dafydd Benrhos yn wrthwynebydd i Ddafydd ap Llywelyn, ond wrth gwrs, yn sgil ei farwolaeth, mi oedd rhwygiadau'r gorffennol wedi'i anghofio mewn gwirionedd.
Mae helbulon teyrnasiad byr Dafydd wrth olynu Llywelyn yn dangos mor fregus oedd awdurdod ei dad. Mae Arch Garreg Llywelyn i'w gweld heddiw yn Eglwys Llanrwst. Bellach mae haneswyr yn gallu gweld nad oedd gan y tywysog unrhyw fwriad i uno Cymru'n wladwriaeth. Yn ytrach, roedd yn well ganddo reoli ffederasiwn o dywysogaethau, efo tywysogion unigol yn talu gwrogaeth iddo fo. Un o fethiannau mawr Llywelyn oedd methu ag ennill cydnabyddiaeth ffurfiol o'i safle fel Tywysog Cymru. Ac oherwydd hynny, bu'n rhaid i Dafydd ei fab geisio adfer ei safle fel tywysog. Eto i gyd, mae nifer yn credu fod Llywelyn yn llawn haeddu'r teitl Llywelyn Fawr. Gwladweinydd mawr, ella y gwladweinydd mwya'. o'r holl dywysogion. Swn i yn awgrymu, doedd ddim cystal milwr a Llywelyn ap Gruffydd. Erbyn hyn, yr unig pŵer gwleidyddol o bwys yng Nghymru oedd Gwynedd. A dyna gamp Llywelyn Fawr, dwi'n meddwl.
Cyrhaeddodd teulu tywysogion Gwynedd rychel fanna yn ystod teyrnasiad Llywelyn. Ond mae'n drawiadol mai Dafydd, y mab hanner Ffrengig, oedd y cyntaf o dywysogion y drydedd ganrif ar ddeg, i alw ei hun yn dywysog Cymru. Ac mae'n rhaid i ni gofio mai mab y Gruffydd gafodd ei wrthod, Llywelyn ap Gruffydd, neu Llywelyn ein Llyw Olaf, fyddai'n llwyddo i wneud y teitl o dywysog Cymru yn fwy o realiti gwleidyddol,